Zwieleften a leschte Part fir dëst Joer, géif ech mol soen. Ech begréissen iech zréck beim AK 8 Offline Modus. Mir sinn haut am Glac Cup. Et geet lass mat Coupe à Gros Stadtfieber hei. Dat ass en Horror op 200 Kubik fir deen ze fueren. De B-Button muss permanent gedréckt ginn. Mir fueren haut mam Melinda eng Jeep Tour an ech wollt iech nach eppes erzielen, nämlech Fun Fact, de leschte Charakter deen mer fräigeschalt haten elo, dat war Pink Golden Peach. Dat ass jo och normalerweis alles randomized, mee jo dat kënnt dann och wahrscheinlech nach eng Kéier zur Geltung op der Switch, hoffen ech emol. Dat ass jo alles ugekënnegt wahrscheinlech fir d'nächst Joer. Et ass de leschte Cup fir haut, fir dëst Joer, wëll ech ginn net dovun aus, datt elo nach bis Enn des Joers en DLC kënnt, mee ech hat iech jo versprach, et geet virun an dem hei Let's Play, wann eeben nei DLCs solle erauskommen, do sinn déi eng oder aner jo schonn announced gi mat den Double Items a mam Buo Items, sief et vläit dat d'Spill awer herno anescht eescht, wien weess et, da kann ech eppes aneschtes erzielen, nämlech. D'Ness ass ënnerwee, also d'Ness Mini entschëllegt, dat heescht 100 Prozent confirmed dat Enn Dezember viru geet. Jo, Dir huet héiere richteg héieren, Enn Dezember. Ech maachen nämlech elo eng kleng Paus bis zirka 20 Dezember. Dat heescht meng Stëmm wäert der net héieren bis dunn. A mee ech wäert nach sou Splatoon, ESL Matcher an MK8 Online Races maachen. Da kënnt alt een zwee Maal grad online e bëssen méi dobäi. Mee jo, dat ass eng Paus, déi ech mir e bësse gënne well ech och e bëssen anere Stuff nach ze dinn hunn de Moment. Et geet also e bësse mat sou Voice Let's Plays ass e bësse eriwwer. Mir gesi jo hei dann de, wat de fuck ass dat do elo gewiescht? Elo gesin déi Builds no déi no dem Schock hei no vir komm sinn. Holy shit! Dann ass nach eppes aneschters ze erzielen, och iwwert déi Streck hei. Dat ass nämlech den Doud fir Biker. Ech mengen, do kënnt Eric, Knick a Chris nach eng Geschicht erziele vum Gaming Café. Wéi kriss de ee Biker an deem Spill hei erausgemoll, deem s de Koopa, Grousstadtfieber an 200 Kubik wiels? Schräg ass schéin Designs, ass souguer besser designt wéi um 3DS, géif ech behaapten. Fir datt dir iech ukuckt, ech kann d'Kéieren anscheinend gutt huelen, mee déi Jeepeifen, dat ass och d'Tanuki-Kaart, mengen ech heescht et, fiert sech sau, sau, sau gutt. Gëtt an déi Schock soss ëmmer do mat der Greensha getraff gësst. A lo gëtt hei nach ee spannende Battle anscheinend, Mario, ech sinn d'Melinda, de Villager kennt mech gutt, wëlls mech och kenneléieren? Probéiere mer mol. An zack, mir hunn e krut. Sou geet dat hei. Déi éischt Course hätt mer dann also gewonn. Good job Melinda, gëss erëm eng bëss méi sympathesch fanns mech och ëmmer schäissen déi den Animal Crossing New Leaf, besser gesot New Weed giff ech soen, oder den neien Update, also ech sinn on fire fir dat ze spillen an jo nee dat huet näischt domadder ze dinn mat der Paus, mee dat huet einfach aus anere Saachen ze dinn, ech hu bëssen nach esou eppes wéi Examen bëssen elo nach ze maachen bis Ufanks Dezember an da kommt d'Let's Plays alt bësse manner raus an gëtt och manner virproduzéiert wëll ech och eng kleng Paus brauch vun Ideeën an ech hoffen och dat Nintendo Switch eppes bréngt. Lo kommen zu engem aner Thema gläich, do kommen nach bei d'GBA Partystraße, dat ass d'Kannerstuff vun engem Gamer am Joer 2016. Vläit ass et dem Meister Seen seng Béifchen seng Kannerstuff, woubäi, well déi un Nintendo esou hate, kann ech mir dat net virstellen. Also dann hu mer nach e klengt Thema, wat elo aktuell a rezent ass, et si jo béis Zonge behaapten, oder besser gesot eng Twitter-Source, déi ëmmer ëmmer bal richteg huet oder elong bei esou Saachen, dat The Legend of Zelda, Breath of the Wild no hanne gi verréckelt gi lo nächst Joer. Do äusseren ech mech eng Kéier och dozou. Dat wär ee Skandal menger Meenung no, wann dat erëm eng Kéier géif no hanne verréckelt ginn. An dat sollt jo am Fong och fir d'Switch den Haapt, wéi soll ech soen, den Haapt, d'Haaptgame si fir de Release. Dat wär e Skandal an dat géif ech och e bësse krass fannen, wann se sech dat elo esou erëm géife verbocken, wann dat soll stëmmen. Also Nintendo, don't do it please. Ech fueren och elo ganz bref déi Streck hei séier fäerdeg, also ech gi mech elo drun. Dat ass fir iech, bréngt Breath of the Wild normal eraus, bitte, bitte, bitte, wëll da geet der iech verbocken, dann hutt der näischt erëm geléiert. Et wär wierklech schued, well ech mengen och den Eric ass e bëssen amgaange sech do schonn anzeplanen fir d'nächst Joer mat Let's Plays. Do kann ech och e bëssen erzielen, wéi geet et mat menge Let's Plays virun. Et wäert wahrscheinlech éischter a Richtung nes Mini goen, méi kleng Let's Plays, méi salzeg Let's Plays, well déi Steierung hei ze fir den Aarsch ass. Mee wann eppes nach fir d'Wii U, eppes e klengen, klenge Projet eraus ke, méiglech ass, da kann ech dee bréngen. Ech giff als Beispill zum Beispill den Toad Treasure Tracker giff ech der nächst Joer awer nach eng Kéier urappen, a Klammer op, am Fall wou d'Nintendo Switch wierklech och erëm keng Spiller géif erausbréngen, Klammer zou. Ech si gespaant, déi ganz Problematik mam Breath of the Wild, ech hunn dat hei elo opgeholl de Mëttwoch, also dat kënnt elo en Donneschde eraus, vläit hu mer do scho méi erëm raushéieren, an ech, och wann ech hir Nintendo ëmmer soen, ech giff do Schock, well mär kënnt awer nach e Schock. Kann ech nix do soen an dir gesitt hei ech rappe wierklech un hei, ech dominaten déi Course. Et ass och eng Map, se ass schéin designt, eng Kannerstuff wisou net, mat méi Linde ass dann do ass eng méi men mir dominéieren dat hei mol wéinst eng Kéier wou mer da gewis sinn mir kënnen awer eppes an dem Spill. Dat war dann schonn déi zweet Course, dir mierkt et geet erëm méi séier wéi der denkt well et ass 200 Kubik, do kann ech och näischt maachen dat déi Pazen ëmmer just 11, 12, 13 Minutte gi sinn, ech mengen de Rekord war bei 14 Minutten well mer wierklech do nach gewiss hunn wien en E Me Outfit Held geet da schonn un déi nächst Course hei, déi drëtt, zweetlescht Course. An do kënnt eng Map, oder besser gesot eng Streck, déi ass och net schlecht gewiescht. Et huet jidderee schonn um Thumbnail gesinn, et ass Mario's Metro, eng ganz nei Streck, also erëm e bësse sou vun der Idee hier perfekt par rapport zu enger Gesellschaft, déi och just nach am Metro heiansdo lieft, zemools an deene gréisste Stied, gréisste Stied. An jo, mir kucken eis dat elo hei un. T'ass wierklech och schéi gema, sou designméisseg erëm top. Du hues keng Geschäfter, du gesäis eng Bäckerei, eng Bakery emmer riets a lénks grad, pardon. Da gi mer kucken, wat de Metro vun Nintendo hei seet. Dee geet jo wéinst net sou wéi eisen Tram, deen och warscheinlech, jo, dräi Stonne am Retard ass. Giff mech staark wonnere wann deen och. Gi scho bal soen e Release Date um Programm hier vun eise Ministeren a Co. Gi mer eraus an net eraus kommen oh Gott dat ass wann een oh Gott Gott oh Gott oh Gott loosse mer awer komplett hei Brain AFK. Si hunn jo en Datum do gi gehat 2017 mengen ech wann d'Tram soll fueren an der Stad mee keng Ahnung ob dat d'Léisung ass vun eise Weltproblemer si elo erëm och gehalen. D'Regierung géif gär op Carsharing a wat wéis ech alles setzen. Bréngt dat hei am Land fäerdeg. Frot d'Melinda, ob hatt nach giff een zweeten hannert sech huelen, hei am Dabbelt wéi am Double Dash deemools. Hatt géif och soen, No, fuck you, I play alone here. Dat geet awer elo guer net. Elo ass dee Blooper do un allem schold, datt hei näischt méi geet. Et ass och eppes, wann ech déi Double Items gesinn, froen ech mech och, fir Switch-Versioun, kënnt do och nach eppes eraus mat CW2 fueren erëm? Well dat vermëssen ech wierklech. Dat war eppes um Double Dash, dat huet mer Spaass gemaach. Oh Gott. An ech héieren do eng Blue Shell. Hätt ech elo net missen do failen. Oh Gott, mir maachen hei Blödsinn, wéi et ausgesäit. Mir verkacken et wuel, wéi et ausgesäit och. Da war ze vill Power an der aner Streck, wéi et ausgesäit. Jo, elo kucke mer hei. Kréie mer et hin? Do ass nach Luigi, deen ass Konkurrenz. Mee oh, bon, wann s de esou fiers an d'Potto. Wat hunn ech do gefëmmt? Ech weess et net. Potto war et drun. Oh e Potto, ech muss deen emol knuutschen ginn oder wat? Bon, dann gesäit se dono aus mat enger Planz. Huele mer nach den SC, mee et geet net duer. Mir si vun zwee Leit iwwerholl ginn nom Blue Shell Fail. Luigi versus Mario, dat gëtt dann och nach e Brudderduell. An Devs, dee hat der virdru gesinn, do war en erëm. Dat war och den Held vum Arcade 8, nieft Pink Golden Peach natierlech. Also et deet mer leed, dat ech dat net méi bréchen, dat hunn ech och komplett vergiess gehat. Kënnt dann awer wéchstwahrscheinlech eng Kéier an een neien Kaps, ausser do si souvill Charakteren dran dat ech soen ech muss déi all spillen. Sou, zu gudder Lescht kënnt dat Bescht giff ech soen, nämlech mir ginn eng Kéier FCeoStyle hei eis dat Ganzt ukucken. Et ass Big Blue, eng weider Streck déi se also duerch den DLC bruecht hunn vun F-Zero. E gutt Spill wou d'Leit och waarde waren a waren an et geschitt näischt an et kéinten och sech d'Fro stellen, kënnt op der Nintendo Switch endlech eppes dofir eraus, endlech kënnt et zréck. Mir gesinn et eis elo hei. Da kucken eis dat un. Se gi jo e bëssen do esou hin. D'äerd ze hoffen Nintendo maacht et endlech, well ech weess net wéi vill Joer waarden déi drop dat do Spill eraus ze kréien. Déi Kéier do kréie mer jo mol gutt wéi et ausgesäit. Mir sinn also hyped. Dat do ass da fir iech déi lescht Kéier wou mer Gas Gas ginn, wollt ech elo soen. Elo war ech schonn do bal drëm verréiert. Eis sinn och da kéineg nach méi enk fueren. Bon, do hu mer dann ee fäerdeg gemaach hannert eis. Mir léieren d'Maueren haut bëssen och rëm kennen. Eleen dat ass erschöpft, et huet missen sech virdrun mega gudd dru gin dat Bear of the Wild sollt rauskommen fir seng Fans. Elo weisen ech iech nach eppes, elo eng Passage, am 200 Kubik geet dat only, mä am normal geet et och mat Schrooms, hei kanns de einfach eriwwer hopsen an du hues dann e Shortcut gemaach, dat ass alles méiglech an 200 TC an och am 150 Kubik hutt der Schrooms, da geet et och, mee dee Shortcut huelen ech emmer gären, well du spuers awer e bësse méi Zäit an fills dech einfach och cool un. Mir kommen da scho wierklech an déi lescht Ronn vu mengem Projet hei. fir dëst Joer. Wéi gesot, et geet natierlech eng Kéier virun. Ech hoffen en generell, et huet iech Spaass gemaach, mir nozekucken, déi 12 Cups hei. Schreift mer an d'Kommentare, wat et kommen ass, wéi gutt, schlecht, jo, nee, vläicht, du sténks, egal, schreift iech et eppes, dat ech mol mierken, wien dat Ganzt sech hei ugekuckt huet, wien net. Den Eric Metz Plate och heiansdo bis eragekuckt, de Sam huet heiansdo eragekuckt an de Brandon huet mer och heiansdo Kommentare geschriff. Mir fueren also déi lescht Kéier hei. GG well played, géif ech soen, mat där schéiner. Kéier déi ech do zum Schluss gemaach hunn. Easy a mir gesinn en Dev Stair Duell. Wéi gesäit dat aus? Kucke mer dat nach eng Kéier. Mareverse Luigi, also Mareverse Mario 2.0. Ah, déi zwee si gläich. Okay. Also sinn d'Bridder och hei gutt zur Geltung komm. Hat ech jo ganz am Ufank eng Kéier geholl gehat. Maja, kucke mer eis dann déi lescht Kéier e Pokal u wéi deen hei ausgesäit an dem Spillmodi. Ech hoffe wierklech et huet iech gefall. Wann eppes net gutt war sot mer bescheed. Et waren och Bildfeeler, e war just een zwee esou eng Millisekonn dran. De ganze Let's Play hir, also ech war och zefridden domadder, well ech hat bësse gefaart dat do méi géif komme wëll mä ka dat ass e Spill vun der Grafik hir. Mäi Computer hätt normalerweis Krämpes gehat mee en huet sech awer gutt gehalen. Ech sinn zefridde mam ganze Projet. Fuerereg hat mer 3 Kaps déi mer an d'Waasser gesat hunn mee et muss jo net och ëmmer eng Sixty sinn. Eng drëtte Plaz um Aris Metro ass eng dovunner gewiescht. Leider hat ech net vill Salzmomenter, wëll ech an de Spiller awer e bëssen eppes hikréien, wat och net schwéier ass, wann een mat aner Games opgewuess ass, geet mer sou, vu Mario Kart. Mir kucken eis d'Pokal schnei un, an dann, wéi gesot, bis Enn Dezember sinn ech roueg. Vläit gëtt souguer nach Ufank 2017, mee da kënnt wierklech och e ganze Let's Play um Stéck warscheinlech do eraus. Op der nes Mini nach eng Kéier 800 Mënze fräigeschalt. Dat war et vu mir, ech loossen iech dann. Villmools Merci a bis bei eng Fortsetzung oder bis bei engem weidere Projet. Bis dann, ciao ciao.